Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka Ngaka Makgabo. Mo chaneleng ya rena re bolela kudu ka dimpho tša semoya, re bolela ka semoya, re bolela ka di-ancestors, re bolela ka di-spirit guides, guardian angels. ke tlo kgopela gore ge e le gore a se o tlo subscribe o subscribe ge e le gore o rata taba tše bolelang ka tšona o like di-video tša rena and re kgopela gore ka mo comment section ke kgopela gore le commente gabotse e se ka ba ka tsela ile ya commenta ka mokgwa e leng gore di tla koša motho o mongwe pelo bohloko re be mindful ge re commenta ke a tshepa lo tlo ipshina ka taba tše ke le tshwaretseng tšona gomme ke re a re tseneng ditabeng ke a leboga ke rata re dira reading ya rena ya mafelelo a beke weekend prediction sekorona tša bophelo tsa sepela sopego mang um ke na le the ten of, of sorts re kry-a molaetša le gore e tswa go mangweleng a rena le badimo ba rena ba lego mo kganyeng the two of sorts the four of pentacles nyaka ka rete tse tharo fela okay e re ke added two

okay then um re tswela pele ka dikarata tša rena ke tlo tša karata e tee e leng gore tlo kry-a molaetša o tswa go badimo ba rena ba lego mo kganyeng re ko rena ba reng guys ke be ke nyakile one go tšwele two so ke ditšea di le two Ke na le the lady a re gona a re enjoy growth and reap rewards okay ka ba le star ancestor a re wena re follow the voice of your soul okay re tšwela pele ka reding ya rena re tšwela pele re tšwela pele ka dikarata tša rena nyaka molaetša go tšwa go mangeloi a rena archangels guardian angels spirit guides our higher self ke na karata tše pedi ke na le the seven of wands ke na karata e rego mo go wena ya re renewal okay um a re tsamaye le reading ya rena re thoma pele ka melaetša le re fa ke re thoma pele ka melaetša le gore re kry-a go badimo ba rena ba lego mokganya ke bolela ka badimo ke bolela ka di-ancestors okay um ba re weekend ye di-wishes tša gago di tlo phethagala Dilo tše e le gore o be o wiša gore di diragale di tlo phethagala. E ka ba di-wishes tša go ba le tšhelete, e ka ba di-wishes tša go hwetša mošomo, e ka ba di-wishes tša gore ba o bitše mola interview for poso ela o e applyetšego, e ka ba di-wishes tša gore um you know o thabe le molekane wa gago, e ka ba di-wishes tša gore ngwana gago goba bana ba gago ba direga kore ba be successful di-wishes tša e tlo ba nnete e ka ba e le di-wishes tša gore maybe o bontse o planne gore ke nyaka go reka something di-wishes tša yo ba nnete o kgona go reka dilo tšoo e ka ba di-wishes tša gore um o nyako kopana le motho o moitsenyi o nyako kopana le moketekete and then le bolele ka one two three four five di-wishes tšao e lo ba nnete goba e ka ba di wishes tsa gore o nyoko yo etela motho o mo itseng e ka ba family member e ka ba mogwera jalo le jalo di wishes tsa e lo ba nnete e ka ba dilo tse e le gore wena o bo planne go di dira go di fitlhelela re na le dilo tse re bitsa gore ke di-short term plans re na le dilo tse re bitsa gore ke di-long term plans di-goals wena bo nyoko fitlhelela di-goals tsa gago ba re tseba gore o ile di fitlhelela for some e ka ba all the goals like a, co a, a completion e, wa fitlhelela that goal for some e ka ba nthole ya gore maybe e le gore bele a short term goal akere for some e ka ba nthole ya gore maybe e bele a long term goal and if e le a long term goal maybe o ka kgona a kere long term goal um go e structura o tshwanetse be le di-steps first step second steps jalo le jalo until o f- o reacha the main goal so go ra gore o ka yo f- eh, this weekend o ka e fitlhelela the first step ge le rasotho o fitlhelela the first step the first step of the main goal then o tseba gore after o seno e fitlhelela you're going to move to the second plan ya the main goal akere ge e le gore o bo setse o reachile the first step the second step now o bereka on the third step you're going to reach eh, o fitlhelela the Third step ya your goal and then after that then you work towards the fourth goal, the fourth step of your main goal. Ke ke ntho e ba bolelang ka yona. Ba re o tlo kwa o kgotsofetše ene o thabile. Ba re go na le stability ka ra bophelo ba gago, ka ra dilo tse o di dirago goba ka re ga yona ntho eno o go yuša. Go na le kore it's everything is stable. Go na le stability kore everything e dutše on its place. a go na le ka meleko e le gore ya tšwelela a go na le ka eh, di-risk tše e le gore di a tšwelela a go na le ka failure e le gore wa e bona and ba re ba nyaka gratitude ke nako e la gore o leboge badimo ba gago ba lego mokganyeng ba leboge ka bophelo ba gago ba leboge ka this goal e le gore o- o ile e fitlhelela ba leboge o se ka lebala go leboga because the more o lebogang ke the more e le gore um the universe ya go blessa badimo ba gago ba go blessa mangwele ao a go blessa le modimo wa go blessa ba re go na le tšhelete o tlo bang le yona this weekend ke tšhelete e le gore o imanifestile goba ge e le gore a sotho imanifesta tšhelete oe today ke friday e manifeste e rapediše tšhelete oe e attracte tšhelete oe e tle mo go wena e ba money magnet tšhelete eo e tle mo go wena why o swanetše gore e manifest nako nngwe um mangelo a gago badimo ba gago the universe e go fa di-blessings e go romela tšhelete a ke ratsa gore the universe e romele tšhelete jang goba mangedi goba badimo ba re fa tšhelete jang o ka seno gore o tsoga wa kgwetsa tšhelete e dutše mo fase someone a ka tla go fa tšhelete e ka ba salary ya gago e ka ba increase E ka ba mošomo, e ka ba something se se botse jwalo le jwalo. So manifesta those things. Ka nako nngwe ke dilo tše re bitša ke di-blessings. Ka nako nngwe those blessings di a tla. Wena maybe you are not a spiritual person, ga o kgone go di bona gore goba maybe ba o bontšhitše mara ga o tsebe gore na o swantse o direng gore o hwetše these things a kere and then wena o motho ola o se ke protect O gopole ka the last reading ke boletše ka gore re protecta eh, our physical body mebele ya rena re protecta our mental body menagano ya rena re protecta our spiritual body spirits tša rena because why baloyi ba bereka le di-demons ba bereka le di-evil spirits baloyi ba re attacka spiritually dilo tše dimpe tše di diragalang ka ra maphelo a rena physically tše re di bonago ka mahlo di diragala tseba gore gale di dirilwe spiritually ke gale ba ntse ba le busy ka tsona dilo tše la spiritually ba bereka ka tsona ke gale ba di bone batho ba le ba tlhola ba bona dimpho tša gago wena ga o tsebe gore this weekend o tlo ba le lucky ba yo bitša interview goba interview la tswa go yona neneng ba ile go founele ba ile go romela message ba botsa gore o kry-ile mošomo and then wena wa relaxa ga o rapediše mošomo ola ga o manifeste mošomo ola baloi ba e bona mana ba ba e bona ba o tshwara ka pelo ba dira ditlhare tša bona tše ba di šomišang tša meleko ba thibela di-blessings tšela blessings tšela tša satla wa kgwetša o le number one on the list mara out of the blue ka ka mokgwa e le gore bane bale ba bereka ka gona e bentshela gore lebitso le lago ba le tloša kwa godimo ba leša kwa fase go ra gore wena ga o sa bitšiwa ande position ela e be e le ya gago mare ka baka la di-spiritual attack position ela ga o sa e humana because wena ga o manifeste dilo tša gago wena ga o rapediše dilo tša gago Wena ga o protecte dilo tša gago. So ke ntela gore um o rapele today, o rapele this weekend, dilo tša go tša bophelo di sepele gabotse. And then ge ba tšwela pele ba bolela le wena, ge ba tšwela pele ba bolela le wena badimo ba gago, ba re o tlo thaba o tlo gola o tlo enjoya growth ge ba bolela ka go gola a ba re ka go gola physically ba bolela ka gore dimpho dimpho tša gago di a ata leruo la gago le a ata business ya gago ya gola tšhelete e ba gona ka boka la gore wena o šoma ka thata ba re o tlo enjoya mphufutšo wa phatla ya gago ba re o berekile ka thata ba re jale ye ke nako e la gore o enjoye mphufutšo wa phatla ya gago le gona o tla o enjoya jang ge o o di rapediša dilo tša mohuto nongwe o di kgopelela o manifesta ba buša ba re um dithoro ka moka tše o di jwetseng di a mela jwale o tla di bone le wena ka matlho a mabedi gore jwale dilo tša go di sepela gabotse um mabaka a tšhelete a sepela gabotse mabaka a mešomo a sepela gabotse o thabile mabaka a gae a ka gae a sepela gabotse mabaka a bana a sepela gabotse ge e le gore ko wena motswadi di-business tša gago di sepela gabotse mo e le gore o thoma ba le more creative ideas gore o ka go diša business ya gago kae le kae o gopela gore business le yone nyako protectiwa ba tla ka ditšhelete ba tlo reka

ba go tshwaretše lona lenyalo le le botse ba go tshwaretše lona relationship e botse ba go tshwaretše lona ba re le bana ba go tshwaretše bona goba e le gore motho wana o nyaka bana o nyaka lenyalo o nyaka di-good opportunities ba go tshwaretše tšona ba re se ba nyaka gore wena o se dire kore o tlhomphe tlhago badimo ba rena ke batho ba e le gore um ba rata tlhago ba kwana le tlhago ka tse ba tla fela ba re o ke grounde tlhompha tlhago mo go ba bolela ka tlhago ba ka bolela ka diphoofolo go respecta diphoofolo o se ka ba motho la gore o phela o foša dintše tša batho dikatse tša batho ka maswika Ge o sa di nyake ka lapeng la gago, ge e le gore ke tša meleko, thekga lapa la gago, tla bona di ka sa tla lotšong. Mara ge o sa thekge lapa la gago, di tla no tla. Wa di foša ka maswika, di tla no tla. O gopela gore ke di-evil spirits dilo tšeo, ke dilo tša go šomišiwa, di tla no tla. Mara ge e le gore ke tše e le gore ga se tša meleko, le ge e ka tla e ka se dire those sounds re a tseba gore dimpša tše le gore ba seleka ka tsona di sounda jwang kore mpša gona se tšelela bošego e lela ka mokgomong ka tsea gona ge e tsene ka jarateng e thoma go lela o ka re ngwana o monyane o ka re leseya re a tseba gore ke dilo tša go romiwa tšeoe so ge e le gore dilo tšeo di atla ka lapeng la gago protector lapa la gago so ba re ba tla go thuša gore o connecte le di-forces tša nature o connecte le tlhago o connecte le tlhago ka mohuta mang um dilo tše di-simple o no tshwane no dia gardening ka gae go kgora-kgora mola um go sepela um in the forest mo nageng mara mo e le gore wa tsa gore o safe o connecta to nature you feel at home o connecta to the earth core o connecta to mother earth ke some of the things tse e le gore ba nyaka gore o fele o di dira go dira seo dilo tse di phagamiša moya ga o sena di-spiritual gift ka mokanana re na le di-chakras a will of light ye e le re sepela mo mebeleng ya rena e thoma um

di ba activated and di chakras ke tsona di re thuša gore kgone go phela bophelo bo re bo phelang ge your heart chakra e le balanced o tlo fila an unconditional love lerato o motho wa go rata batho you are always happy o phela o thabile go ra gore the heart chakra e dutše gabotse ge the base chakra goba root chakra di le balanced o feela connected o feela connected uh, to kore o kwa o le connected to your ancestors o kwa o le connected to lefase le o feela connected to everything e leng mo lefaseng and then bophelo ba gago bo ba balanced ga ona mathata ka bophelo ba gago and then ge sacral chakra e le balanced o kgona le gona you feel happy and o maker the right decisions e ka ba mabaka a di-relationship everything is balanced and o na le power you have the power to do things ge solar plexus chakra e le balanced o attracta tšhelete wa thetha dilo tše dibotse ka ra bophelo dilo tša go di sepela smoothly ge throat chakra e le balanced o kgona go expressa o kgona go bolela le batho ga ona ditlhong o kgona go ruta batho o kgona go advisa batho dilo tše di tswa mo molomong wa gago e ba dilo tše di positive e ba mantšu a mabotse ka metlha whether o kwatile or not whether o confronta motho le gore o kwatišitše O ka se ye go yena ka go hlaba mašata. O tlo mmotša nicely, Ga ke rate one, two, three, four, five. Mabaka, ka baka la mabaka a masolsolsolso. O a mo kgala, nicely. Ge third eye chakra ya gago e bulegile, e le balanced, o kgona go bona, ge e le gore o na le spiritual gift, o kgona go bona dilo tse le batho ba bangwe ga ba di bone. o kgona go bona other things le ge e le gore dilo tšeo di a tšhoša so go raya gore ge e le gore um ga ona spiritual gift ge e le gore nyako bula third eye anyone can open the third eye o be ready for dilo tše e le gore o tlo di bona o ka kgona go bona di-ghost dipoko o ka kgona go bona ma-alien o kgona go bona kore o kgona go bona dilo tše e le gore ba di bitša re ke di-myth ga se di-myth dilo tšeoe wa di bona physically

ge e le gore um some of your class ke third eye batho ba ba le spiritual gift di-class tša bona di tshwane ga re bone go tshwana go na le mongwe o na le spiritual gift o kgona go bona the spirits a ba kgona go bolela le tsona o ne kgotsa motho a bolela wena o bona o ka re motho o bolela e tee ya bana ga bolela e tee bolela the spirits ande tše dingwe ke di-good spirits tše dingwe a se di-good spirits tše dingwe ke di-spirits tše e le gore di nyaka thušo this person o filwe mpho ya gore a kgone go thuša the spirits di kgona go ya into the light so ge crown chakra e le balanced ge e le rona spiritual gift then o kgona go ba le divisions o kgona go ba le dipono divisions ba bangwe motho ona o ba le dipone o kgona go bona something a sa tswalele matlho o mongwe o tshwana gore a tswalele matlho then a bone pono e itseng o bontšhiwe dilo tse tlo diragalang o bontšhiwe gore na bothata ba motho la ke one two three and di-coste ke one two three o bontšhiwe ka spirituality o bontšhiwe gore na batho re eng botsebotse re eng botsebotse re nyaka e mo lefaseng leke botsebotse re bopile ke mang goba ke bomang o kgona go kry-a all that information ge your crown chakra e bulegile and o kgona go connecta le the higher self o kgona go connecta le mangweleng o kgona go connecta le modimo ge crown chakra e bulegile so ba re ba tla o thuša ge e le ona spiritual gift o bula moya owe mara gopole gore when come to spiritual gift go tla le rona dimpho tsa go tsa semoya ke dimpho tsa mohuta mang ke dimpho tsela tsa gore o ye thwasong na ke dimpho tsela tsa gore o ye go motho mongwe o bula moya na goba ke badimo ba ke bona ba tla go ruta everything na wa dependa wa dependa mara ge e le gore ke bona ba tlo ruta everything o tse gore ba na le nako ya bona nto engwe le ngwe e na le nako ya yona o se ka rasha dilo o iketle otherwise o tla ke tshola o tla feletša tsone ka mabating a e le gore ga wa tshwanela ande ba buša ba re wena ba re ba bolela le wena ka intuition ka ditoro ka dipono jwalo le jwalo ka disaene jalo le jalo ba re ba tla go bontšha tsela ba tla go guida wena ntho o tshwanetse o e dire ke gore o followe um lentšu goba mantšu a bona follow the voices goba nka no re follow the voice of your soul ikwa ge soul ya gago e bolela le wena soul ya rena e bolela le rena intuition ya rena e phela re botja dilo our gut feelings e phela e bolela dilo ge e le gona le ntho e le re o e dira and ntho e tlo ba bad e tlo tliša di-bad results a se ntho e botse ya go botja ma rena as re le batho re a ignora all the time mangwile a ba botja ba re se ka ya pleke so ka ba botsa se ka pleke se gora gore something very bad is going to happen wena o gapeletše o ye mogwera gago wa o etele o re o mo lebelela letswalo la gago le go botse something gore motho a se a loke mara o ignore letswalo la gago because o nyako ba nice to your friend o nyako gore mokgotsi gago a go rate then mokgotsi gago yabane ke mokgotsi le gore wa seleka o tlile ka ditlhare O, o, o tlo bloka dilo tša gago. O tlo bloka lenyalo la gago. O tlo bloka mošomo wa gago. O tlo tswalela ditšhelete tša gago. So, ba re follow the voice. O ka followa eh, di-voice tša bona, your intuition, ditoro tšeoe, o tla bona. O ka se wele ka ra meleko. O ka se wele ka ra moleto e le gore bathakathi ba, ba, ba, ba o epa, ba, o- ba, ba, ba, ba epela wena. Ba nyoko gore wena o wele ka kua ba fetše ba o khupetše, ba fetše ba go tshege. O ka se wele ka mowe. o tla ba protected all the time because ba kgona go tla go wena ba go bontšha gore motho a se a loke motho o wa loya ba kgona go bontšha gore motho o romilwe motho o wa šomišiwa ba kgona go bontšha those things goba ba kgona go tla wena ba motšha bare motho o fa maile a marong se ka folwa maile a gage ba kgona go tla wena ba botša bare ee se ka botša motho taba tša gago gomola o se ka mo fa information because that information wa etša o iša ngakeng tša bathakatši tša baloi and then ba bloka dilo tša gago ka, ka yona that information but ge wena o sa theeletše um ge ba o guida ge ba o kgala then o tlo no wela ka ra mathata ka go ka la gore wena o tla ba tša information ya bophelo ba gago di-plans tša gago o di botša this person this person o diang o di fetišetša pele okay re move on to um dikarata tša rena tša mafelelo mo e le gore kry-a melaetša ya tswa go mangweloi a rena ba bolela ka mabaka a tšhelete a kry gopola re um ba le ba setše ba boletše taba ya gore mahlatse matlhono e tla ba gona tšhelete e tla ba gona o tlo thaba and then moki ba bolela ka lebaka la gore um o šomiše tšhelete gabotse taba ya tšhelete ba bolela gantšhi le gantšhi ge re sena selo re a lla ra rapela ra kgopela tšhelete ra kgopela mahlatse le matlhogonolo ka ka la re taba re le stressed mara the minute re kry-a tšhelete ke ra e phatlalatša Ene re šomišetša dilo tša go se be gabotse, dilo tše e le gore kgotše e le gore mangwele a gago ga ba nyake, the universe ga e nyake, tšhelete le ya phatlalala, go sa sa ona selo, wa boelela gape. At the end, the universe e holder di-blessings, ga e sa go fa di-blessings tša gago because wena wa di phatlalatša. Eh, protector, dimpho tše e le gore ba o fa tšona. Protector, lehumo le ba o fang lona. Protector, dilo tše o nago le tšona, thuto ya gago. Because thuto ye nngwe, di, di, di, diphatlha tše nngwe, koloi ye nngwe, ntlo ye nngwe, dijwana tše nngwe, Diaparo tšewe ke dilo tše le gore o di rekile ka di-blessings tše le gore di tšwa from the universe from mangweloi a gago from modimo so di protect because this is not about you ge ba e fa wena these blessings it's not gore ba fa wena fela ba o fa gore o thuše le batho ba bangwe ba o fa gape le gore o thuše bana ba gago ba o fa gape le gore o dieng o builde um family o re something for your generation generational wealth o e build ka yona tšhelete ne wa fa yona ganyane ganyane o tlo e builda o seke wa raye gape salary ya ka peke nnyane one two three four five nka e builda jwang ntlo ene o o nang le yona it's a family house it's for your coming generation that's how you're building it ba bolela ka uh, generational worth ha ba bolele ka like di-billions di-trillions makgoma ma mantšintšintšintši dishopo di aa ah, a ba bolele ka dilo tšeo yona ntlo eneo ya gago tsona dikomiki tšeng tso nang le tsona ke your generational wealth o tlo makala ditlogo le khukhu tša gago di šomiša dijana tšeo tša gago O tlo makala motlogolo wa gago a robola godimo ga mpete wa gago in future. Wena o tla ba o hlokofetše, o tla ba o mmona ka spirit ebile o thabile gore a o sa robola ka lepai lela ke bego ke robala ka lona, ke bego ke le rata. A o nwa komiki ka, o nwa tee ka ra komiki yela ke bego ke e rata, ke rata go nwa ka gare ga yona. And o tlo thaba, spirit sa gago se tlo thaba because um you built something, you did something o dirile se sengwe ge motho a tlhokofala re re o dilo tšela di rekileng a re di fišeng a re di latlheng no re a di bea re di beela family so go ka lebelela um ge e le gore o rata go dia di-research goba o rata go theletša distory tša batho ba bangwe di-true stories goba o rata go bala o lebelele kudu okay ebile example ke sa tlhake ya kgole like mo south africa akere lebelela makgowa goba maburu ba le bao ba le dipolase ba tlile mo nageng ya rena ba re tšela um dinaga tša rena ba dia dipolase tša bone it's okay re acceptile re ba tshwaretša se re kwate because rena mokgwa o modimo a re bopileng ka ka ona a sa re bope gore re bere di-grudges re tlhe re gopotsa motho gore wena o dirile di-ancestor tsa gago di dirile one two three four five eng eng no we are not like that because ga re phelele lefaseng la ka mo re phelela lefaseng la semoya And go ka lebela those um farms di sa le gona le today a se gantši o ka kgwetsa ba re- ba rekiša di-farm tšela goba um motlo o le khukukukukuku today ke yena di-ancestors gale di sepetše ke yena o nang that place wa kgwetsa le gore then o thoma o e rekiša di a se gantši a se gantši they keep it it's a family thing it's a generational thing wa tsewa gore le mo yena ge yena a sepela a tlhokofala e yo ya go morwa gage from morwa ya ya ya go motlogolo from motlogolo ya ya go motlogolo khukhu jalo le jalo ke nthe ba bolela kana ba bolela ka a generational wealth ba bolela ka lo tša mohutoki okay um ba re go na le decision e le o swantse o tlo o itšea this weekend

mo e le gore ka nako e ngwane kgotsa ebile o tšhaba lo tšea this decision and you are forced gore o itšee o swantse o itšee ga o ne mongwe a swantse a itšee ke wena o swantse o itšee ge di-chakra tsa gago di le balanced nto it's a simple thing for you o tlo no itšea decision e nngwe and e tlo ba e good decision ge chakra tsa gago di se balanced o tlo tšea a bad decision ge e le gore you are not um, ga o protected ga o ke cleanser

someone o, o, o, o backstepile someone o dirile a bad thing and then o ka nna wa feela anxious wa kgotse le gore wa kwata wa lla o dirang ba re stop ba re stop ga o nyake sowe immediately ka tlhoa o balabala ga gago o sa robala gabotse o sa je gabotse

unless e le gore ke dilo tše e le gore di- di tla through witchcraft mare tše e le gore a di tle through witchcraft ke tšona ka bose tšona di-poltergeist tšona ka bose tšona ga go easy gore di tle ka ra bophelo di ke- di ke attache to bophelo ba gago to mmele wa gago di tla ge e le gore wena o di buletše mabadi evil spirit la e ka seno sepele ya tla ka ga gago e tla tla ge e le gore wena o e buletše mabadi mara ge motse wa gago le protected and then eh, ka mo gae ka mo ke le phela le thabile le salwe di ka se tsene di nyaka lapeng le e leng gore ga le kwane Le phela ka go lwa. Go na le jealousy amongst you. Tumelo gore di a tsena. Di nyaka motho e le gore o kwele bohloko, something se diragetše. Mohlomongwe motho yola o mo ratago goba motho yola o mo tsebago o hlokofetše, pelo ya gago e bohloko. You are mourning. Wa lla, o, kore o, wa lla, o llela bophelo bja motho yola. Then ke mo e le gore di a tsena because di a bona gore kore ga o na maatla, you are vulnerable, ga o na maatla. Ke mo e le gore di a tsena. Ge e le gore you are going through dilo tša mohuta yono we, leta kerese ya gago, bea glass of water gaufi le tšona, o rapele. Rapela Modimo a tsene ka raphelo ba gago. Kore o accepte gore this person is gone and then o accepte gore this is not the end of everything this is not the end of life o accepte gape gore ga motho a tlhokofetše Well, re ka sa mmona physically, re ka sa bona mmele wa gage, mara spirit sa se kgona go re etela. Ene ge motho a tlhokofetše, o ntše o mollela o sa fetše, o dira gore motho la a se ka hwetša khutšo, a be too restless, a se ka hwetša khutšo. Motho la a robala gabotse because wena o gare wa mollela, o lla too much. It's okay go lla, lla for nako e nngwe, then after that, after like dipoloko eng then thoma o rapelela spirit sa motho ola yes thoma o se rapelela before ebile le mmoloka but after go mmoloka rapelela spirit sa motho mo rapelele le wena ke thapelele o tla bona o tlo kgwetsa khutso o tla bona o tlo accepta gore no he's gone but anytime a nyaka go mvisita o kgona go tla and lehu a se mafelo a bophelo spirit se sa se sa le gona sa phela one day motho lena ke tlo kopana le ena gape on the other side okay ba re um o ikemele ka ra phelo ba gago and then le di-belief tša gago o di emele o di emelele di-belief tša rena di a fapana because batho re a fapana we are not the same re a fapana ke tlo dira video ke tlo bolela ka mehuta e nine ya batho batho ga re tshwane di-belief tša rena di tshwane that is why bona o mongwe ke sangoma go ba le batho e le gore ke di-christians wa kgotsa gore those christians ba theka disangoma he sangoma le a loya sangoma one two three four five le batho ba sathane le ka sele godimo and then on the other side sangoma wa tseba gore na o tseba a lot ka spirituality ke bolela ka sangoma sa selekeng a sa loyeng o a tseba a lot ka spirituality and then o lebelela di-christians o no tshega a raya ke batho ba lefase leke they don't know bona okay ba kry information from buka ela ba e balang yes le nna bukela ke a e bala because ke buka ya modimo but ba re ke tlhaloganyo tša bona goba what they know is limited and then wa e bona that's why ke re batho ga re tshwane that's why ba re eh, emela your belief emelela your belief o se ka kgwetsa motlho mongwe dira mošomo mo itseng batho ba tle go wena ba go mokhe and then wena o tshoge o boele morago o gana go accepta your calling because o tšhaba rena batho ba tlo reng o gana go phatlha because o tšhaba gore batho ba tlo reng baagišane ba tlo mpona ke phatlha baagišane ba tlo reng bophelo bo a se ba baagišane ba gago ke bophelo ba gago and wena le bagišani ba gago ga le tshwane le a fapana goba wena le bana ba geno ga le tshwane le a fapana ngwana geno ka no ba bana ba geno ba ka no ba ba wela under magorong a maitseng wena o o wela under legoro leke le bana ba motho le share dna but you are not the same you are not the same people you are different ba re e ba le boitshepo o tlo ba le boitshepo bo bontši this weekend confidence um and then ba re ba nyaka integrity kore bonnete o se ka kgotse le gore motho o mongwe o dira dilo tse di wrong and then o tšhaba go mmotša ba re e ba le bonnete o se ka kgwetša o tšhaba motho go mmotsa gore no this is not the truth mo ga o bolele nnete goba ntho o e dirang ga e right ba re e ba le bonnete ande ba buša ba re dintwa tša gago o di choose wisely o be botlhale go choose dintwa tša gago nna ntwa tše dingwe a se ntwa tša gago ke dintwa tša eh, spirituality ke di-spiritual eh, war spiritual fights o ka se di wine o ka se di wine unless ge e le gore wena o ikemile unless e le gore wena wa rapela you are a prayer warrior unless e le gore wena motho la o kgona go faster the whole month but if you are not like that ba re ntwa tše dingwe di tlogelele bona wena e lwa tša lefase leke di tše e le gore um okay um tše e le gore le tša spirituality tše e le gore o ka di kgona tše e le gore ke di-spiritual wars tše e le gore o ka di kgona mare tše e le gore o ka se di kgone ba di tlogele le bona and ba buša bare tše dingwe tša dintwa tša lefase le a se tša ga go tofite as well go na le meleko e mengwe ba e planner ba e bolelela ba no kwana gore moketo santse a tle um a tle go wena wa kopane le wena a go thome a go roge a go thula dire something goba ba thome tabana-tabana ka wena ba dirang ba go provoka ba go romula eme ya bona kore wena o kwe ditaba tšela o kwate o ba late o rogane le bona motlho mo bile lelwe goba le seke la lwa le no rogana fela ka o no lata batho ba lwa rogana le bona o butše mabati nabile ba tlo go kgona batho ba ntse ba nyaka tsela ya go tsena ntse ba palelwa mare ka baka la enka ele o bile le yona go rogana mola o kgone go bula portal ba kgona go foša baloi So ba re go na le ntwa tše dingwe a se ntwa tša gago kgaogana le tšona kgaogana le tšona motho o la o romela ngwana gore a dire something ka gago a tseba gore o ile kwata ra mo tseba gore o ile kwata o ile roga bana bale just ka ono ba roga fela o butše mabadi maybe e le gore go ba kgala bana bale ba kgale nicely o kgaogane le bona okay ya mafelelo ba re eh, tšwela pele ka go eh, tshwarela bao ba o fošeditšego o ra this weekend o ka ba le mokgolo wa go kgwetša o nagana ka batho ba ile gore ba o dirile gampe kua morago ba re ba tshwarele ka pelong ya gago ba re ke nako e le ya gore o fole o fole and then o fole mo moyeng and then o tšee a new direction kore o change dilo ka ra bophelo ba gago o tšee a new direction and then ba re direction e o tlo e tšea e tshwanetse be le purpose um e be le intention ka mogare e be le di-good wishes ka mogare ba re ka mo gare ga pelo ya gago a go tlale le thabo ka nako tso tšotlhe ke a leboga this is our reading to goes